Iarahabana ny tanora malagasy rehetra amin'izao roa ambin'ny folo ny volana aogositra izao, andro izay natokana hankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora. Amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny mba misintona ny saintsika kely izany izahay ato amin'ny Observatoire de la Jeunesse. Raha ny zava-misy ankehitriny no jerevana dia eo amin'ny dimy ambin'ny folo taona eo izany ianao no tanora. Ilay fomba nokajiana azy dia tsotra hoe voalazan'ny lalàna izany fa ny antsoina hoe tanora dia eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo taonany eo. Mety ohatran'izay io an, mety ho latsak'izay arakaraka fomba ijerevana azy. Raha atao izany ny kajy dia dimy ambin'ny folo taona ny faharetan'ny fahatanorran'ny olona anankiray an, na ny marimarina kokoa, ny Malagasy anankiray. Tsy fantatrao hoe firy taona ianao amin'izao fotoana izao an, fa ny fanontaniana lehibe dia ny hoe inona ara no nampiasainao an'io dimy ambin'ny folo taona eo. Ao ny mety vao hiditra amin'ilay sehatry ny hatanorana, ao ny efa mety eny an-tenatenany, ao ny efa mety hoe mamarana. Mety misy koa ary efa mihoatra an'izay mihitsy. Raha atao hoe vao hiditra ianao na hoe vao manomponompoka kelikely dia ny fanontaniana apetraka izany dia hoe inona kay no eritreretanao hampiasana an'io dimy ambin'ny folo taona io? Inona no eritreretanao an'ilay izy? Hilalao? Hifalifaly? Izany aloha zavatra normal. Fa nefa na izany ara tsara ihany ny ahafantarantsika fa zany moa tsy voatery ho azo an-tsaina e! Fa eo amin'io fiantombohan'io taona io mitsy isika no tena mila manomana be ho am le ho avy retraretra. Humm tsy tsy azo an-tsaina izany ny olon-dehibe mahazo azy dia indraindray antsika izay mampifanolana antsika amin'ireo olon-dehibe. Raha ohatra indray ianao efa eny antenatenany, asa mety hoe roapolo, dimy amby roapolo, dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona kay no nampiasanao ny taonanao nanomboka tamin'ny faha dimy ambin'ny folo taonanao hatramin'izao? Nataonao inona ilay izy? Fa nisy zavatra nahafinaritra anao ve? Ary inona no ampiasanao amin'ny ho avy? Raha ohatra moa ianao efa nihoatra an'ilay taona, tsy maninona izany fa mbola afaka mieritreritra mihitsy ianao hoe izao no fotoana hieritrereta ny hoe mba inona re no nampiasaiko an'ilay dimy ambin'ny folo taonan'ny fahatanorako e? Maro ny mety ampiasan'ny olana azy, tsy dia hoe be morale akory tsika an, fa arakaraky ny tsirairay io fa raha ho anay ato amin'ny Observatoire de la Jeunesse manokana dia manentana izay hoe asio ampahany ho fampandrosoana ny firenena izy io satria rehefa mieritreritra ny fampandrosoana ny firenentsika tsika dia mazava ho azy fa ezaka tsika hanao zavatra sy ny sisa nefa arakaraky ny hanaovantsika zavatra ho an'ny hafa no mampitombo ihany koa ny fahaiza-manao antsika, ny fifaliana ao anatintsika, ny fahatokisan-tena sy ny sisa sy ny sisa izany ka izay izany mba fanentananay amin'izao andraisam-pirenena ho an'ny tanora izao. Angamba mety hoe hozy ianao hoe ka tsy dia misy sehatra loatra ange ahafahana mampihatra an'izany e! Marina izany ary eran-tany Dia izany foana no fitarainan'ny tanora, fa anjarantsika koa no mijery lavitra izany eo amin'ilay hoe inona ny sehatra ahafahako mandray andraikitra. Mety tsy ho zavatra be manahoana ilay izy fa arakarak'tsika tsirairay avy. Asa angaha hoe mba mieritreritra ianao e, ianao izao mpianatra, dia ianao mahafantatra hoe indraindray ianao manana olana izany amin'ny maha mpianatra anao, Dia hoy izy anao hoe inona re no ahafahako manala an'ity olana ity e? Ohatra hoe famerenan-desona ve ilay izy na zavatra ohatr'izany e? Afaka eritreretanao izay an! Dia miaraka amin'ny mpiara-mianatra aminao an, andao isika mba hitady vahaolana amin'izy ity. Jejereo tsara fa efa maromaro izay nareo no miara-mitady vahaolana ho amin'ny zavatra tombontsoam-bola. Fa ny tena hitako hoe mety indrindra dia miditra ao anaty fikambanana be dia be ireo fikambanana izany an, izay mikarakara ny tanora amin'izao fotoana izao. Dia hitako hoe raha ho an'ahy manokana aloha izany tena nanome traikefa sy fahalalana be dia be mihitsy izy ireny. Indraindray ary misy zavatra tsy hitanao any am-pianarana fa rehefa any amin'ny fikambanana any dia lasa manana traikefa ianao dia nilaina ilaina amin'ny asa ireny zavatra ireny. Fa fa anisan'ny zava-dehibe koa dia ilay serasera sy fifandraisana. Raha ohatra ao anaty fikambanana ianao zavatra ohatrohatr'izany dia miitatra be mihitsy ny fifandraisanao dia aoka fantatrao fa ilainao iny aorindrina kely ao rehefa hitady asa na misy zavatra tadiavinao, tsy loazan'izay hitady zavatra amin'ny fiarahamonina ianao. Izay ary fa dia mampahery antsika rehetra rehetra antsika tanora malagasy aza kivy a, mety sarotrarotra ihany ny fiainana a, mety sarotrarotra ny mitady asa a, mety sarotrarotra ny ao an-tokantrano ao a, mety be ny tsy fahampiana lazain'ny ray aman-dreny a, fa tsika tsy tokony ho kivy a, fa anjarantsika mihitsy izao ny manomana ny hoavintsika fa anisany ihany koa dia Anjarantsika manomana ny ho avin'ny firenena miankina amin'izay zavatra ataontsika izao ny ho avin'ity firenena ity. Raha ohatra moa ianao te hiaraka aminay ho mpandinika ny resaka hoe tontolon'ny tanora, aza misalasala manoratra ao amin'ny mailaka auxjeunes@gmail.com na koa mifandraisa aminay amin'ny MP na manoratra eo amin'ny mur anay Facebook izany, tambajozo sosialy, Observatoire de la Jeunesse. Efa misy koa ny site web izay ahafahanao mijery anazy tsikelikely. Izahay moa dia mandray bénévole na mpirotsaka an-tsitrapo, mandray stagiaires-ko ihany koa afaka encadrer-nay ianao. Misaotra indrindra ô!